بینەرانی خۆتان فەرموو جەنابتان ئەگەر وتەتان هەبێ. زۆر سپاس بۆ ئەو وتە جوانانە. من پێم وایە تەمەنی ڕاستەقینەی مرۆڤ لەو ساتەوە دەست پێ دەکا کە یەکەمین حەزی جیاواز بوون لە دڵ و دەروونی دروست دەبێ و لەو ڕۆژەش کۆتایی پێ دێ کە ئەم حەزە بمرێ. دیارە ژیان بە هەموو دەستکەوتە مەعنەوی و ماددیەکانی کە ئێستا ئێمە دەیبینین بەرهەمی حەز و حەزی ئەو کەسانە بووە کە ویستویانە جیاواز بن لەوانی تر. ئێمەش لە تەلەفیزۆنی زاگرۆس لەو ڕۆژەوە کە لە سەرەتای دوو هەزار و شەش کە پێویستە ناوی دکتۆر نیاز لاجانی بێنین بووە بەڕێوبەری گشتی تەلەفیزۆنی زاگرۆس و پاش ماوەیەکی کورت منی بانگهێشت کرد بۆی هاوکاری بم و من بە شانازیەوە ئەوم قبوڵ کرد و لەو ڕۆژەوە تا ئێستا ئێمە کار دەکەین لە یەکەمین دانیشتنەکانمان ئەو وشەیەمان بەکارهێنا کە تەلویزیۆنی زاگرۆس دەبێت تەلویزیۆنێکی جیاواز بێ و ئەو شاشەی کە ئێستا ئێوە دەیبینن بەرهەمی ئەو حەزە و ئەو هەوڵانەیە کە ئێمە داومانە بۆی کە بەڕاستی تەلویزیۆنێکی جیاواز بین ئەم هەوڵانی ئێمە کاتێک بەگوڕتر بوو کە کاتێک ئارامۆ و هاوکارانی ئەڤین حاجی تێر کە پێویستە ناوی لێرە بڵێم لە پشت کامیرای بەڵام زۆر زەحمەت دەکێشێ هاتنە هانامانەوە و خێراییەکی زیاتریان دا بەو هەوڵانەی بەو بەو پرۆسەیە کە ئێمە گرتوومە گرتوومانە بەر بۆیە کە تەلەویزیۆن جیاواز بێ. من لێرە قسەکان زۆر درێژ ناکەمەوە، بەڵام هیوای ئەوە دەخوازم کە قەت حەزی جیاوازبوون ئێمە بەجێ نەهێڵێ. ئەگەر ئێمە نەتەوەیەک بین کە حەزی جیاوازبوون ئێمە جێهێشت کەوابێ ئێمە ئەو ڕۆژە ڕۆژی نەمانمانە. جیاوازبوونیش تەنیا نابێ لە کرد قسە بێ، بەڵکوو دەبێ بە کردەوەش بێ و ئەو کردەوانەش،

ئێمە چاوەڕوانی ئەمری جەنابتین لەڤین خان بۆیە کە ئێمە ئەو زاڵمە مەر نەکا ببورە دەربخەین. زۆر زۆر سپاس زۆر سپاس بەلێ بەڕێزی دووەم میوانی دووەم کە لەلامانە و جێگەی دەستخۆشی و تەقدیرن کە پشتگیری پڕۆگرامی وەکو من جیاوازم و چەندین پڕۆگرامی تریان کردووە ئوو بەردەوامیش دەبن ئەمەوێ ئەوە بە بینەران بڵێم زنجیرەی دووەمی بەرنامەی من جیاوازم بەردەوامەبێت بە پشتگیری و هاوکاری سپۆنسەری سەرەکیمان فامیلی فەن بەڵێ فەرموو کاک عەلی بەخێربێی سوپاس بۆ گروپی کۆمپانیاکانی دارین کە بەڕاستی ماندوو بوون لەگەڵ ئێمە و جێگەی ڕێز و سوپاسن فەرموو ئەگەر بەڕێزیشتان وتەیەکتان هەبێ. سوپاس ئەڤین خان سوپاس بۆ ئەو ئامادەوانە بەڕێزەکان سوپاس بۆ بەڕێز کاک ئارام و لە ڕێی کۆمپانیای دارینەوە بە خێراترین هەموو مێوانە بەڕێزەکان دەکەم و سەرەتا سوپاسی تەلەڤزیۆنی زاگرۆس دەکەم لە ڕێی برام کاک زەهاوی و سوپاسی لیژنەی بەڕێزیش دەکەم یەک بە یەک حەقەت دەتوانم شتێک بە بیر کاک ئارام و ئەڤین خان بینمەوە پێش سێ مانگ کە هاتنە لای من گوتی عەلی پێ پڕۆژەیەکی وامان لە دەستە من خۆم شەخسی لەو قەناعەتانە بووم کە ئەو پڕۆگرامە بەو دەرەجەوە سەرکەوتوو دەبێ حەقەت جێگای خۆی لای بینەری کردەوە. ئێمە وەکو کومپانیای دارین جێگای شانازیە بۆ ئێمە کە سپۆنسەری پرۆگرامێکی وا جوان و خنجیلاینین کە لە هەموو ماڵێک پێنجشەمان سەیری دەکرێ. ئەوەمان پێتان بڵێم زنجیرەی دووەمی پرۆگرامی من جیاوازم

بەلێ فەرموو بیکە بەس من ئەزانم رۆژی بیست پارچە بیست نەوعی لێ دەرەچێ یەک ملیۆن پارچەیە لەبەرم کردوە لەبەرەوەی خۆم چووم سێری مەعمەلەکەم کردوە نزیکە لە ستۆدۆی ئێمەی لەسەر رێیە رۆیشتوم بە پاکو تەمیزیەک من لەبەرەوەی پاکو تەمیزەکەیم بینی بە کاک عەلیشم وت کاک عەلی ئەگەر بێتو نەیبینم بە چاوی خۆم ناتوانم زۆر باش تامی بکەم و بڵێم ئایس کینگێکی زۆر خۆشە فەرموو بەڕێزیش دیسان ئاماژەی پێ بکە. پرۆژەی ئایس کینگ وەکو پرۆژەی فاملی فان تاکە پرۆژەیە لە کوردستان و عێراق. بە بەو حەجمە و بەو گەورەییەی پڕۆژەی ئاسکین لە سەرەتای دوو هەزار و هەشت ەوە کەوتە کار، یەکەمین کارگەی بەرهەمێانی ئاسکرێمە، خۆ جوانیەکەش لەوەیە لە زنجیرەی دووەمی بەرنامەی من جیوازم لەگەر وەرزی هاوین دەست پێ دەکا و سپۆنسەری ئاسکرێمیش لەگە ئەم وەرزە دەست پێ دەکا، هیوادارم بینەر کوو تام و چێژ لە بەرنامەی من جیواز وەرگری. بەرچاوان هیوادارم ئەوە تام و چێژ لە بەرهەمی کومپانیا ئاسکین وەرگرن و زۆر سوپاس و بەخێراتنی هەمووتان دەکەین. زۆر زۆر سپاس دەست خۆش کاک عەلی. قسە ناکەم بەڕێزم باشە. زۆر زۆر سپاس بۆ هەموو لایەکیان دیسان میوانێکی کەمان هەیە و کە ئەوانەش لەم شەو هاوکارن و سوپرایزێکیان هەیە فەرموون زۆر بەخێر بێن. زۆر سپاس مەمنون فەرموون. خۆش بیت. ئەو بەڕێزە کۆمپانیای دڵبایە سوپاس بۆ هاوکاریان کە توانیان لە فیناڵی پڕۆگرامە ئەوانیش سوپڕایزێکیان هەبێ ئەگەر جەنابت خۆت ئاماژە بە کار و پڕۆژەی خۆتان بکەن سوپاستان ئەکەین. زۆر سوپاس دەست خۆش. دەبێ من وەکو نوێنەری کۆمپانیای دڵبا چ لە ئایسکرێمەکەی چ لە ماست و ئەلبانەکەی ئێمە تاکە کۆمپانیاین توانیومانە کە ئەو شتە بهێنینە ناو کوردستان و ناو عێراق بەلێ دەست خۆش و بەراستی ئەمەوێ ئاماژە بەوەش بکەین بێجگە کۆمپانیای دڵبا ئەوی زۆر سەرەکییە و تیا ڕۆڵە بینەن ماستە هێنانی ماستە بەلێ بەلێ ئەویش کری کری کری کری یۆنانی. کری کری یۆنانی ئەگەر جەنابت لەسەر ماستیش قسەیەکمان بۆ بکەی. تەبعی شتەکە شتێکی نوێیە بەڕاستی ئیدی لەوانەیە خەڵکێک لێروکانە تامی کردبێ بزانی یانی شێوازی چۆنە ماستەکەی بەڵام مۆتەکەی لەو باوەڕەدا نیمە کە لە سەرتاسەری عێراق و بگرە تەنانەت لە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش مۆتەیەکی لەو جۆرە هەبێ کە وەک ئەوەی کە مۆتەی کریکری یۆنانییە کە ئێمە تاکە وەکیلین لە عێراق. بۆ بەرنامەکەش بەڕاستی من دەمەوێ ئەوە بڵێم کە نەک هەر بەرنامەکە جیاوازە دەبێ ستافی بەرنامەکەش جیاوازە و کەناڵەکە خۆی جیاوازە ئەوەش قسەی من نییە سەنتەرەکانی ڕاپرسی لە نێوەندەکانی خەڵک ئەوەیان سەلماندووە کە

بەخێربێی مەهتاب گیان ببورن مەهتاب دووبارە چەپڵەیەک بۆ مەهتاب دیارە دیارە مەهتاب یەکێک بوو لەو بەشدار بۆ خۆشەویستانەی کە لە شارە خۆشەویستەکەی کەرککەوە هاتبوو.

دووبارە چەپڵەیەک. مەهتاب گیان ئەوە دیاری تۆیە بۆیە بەردەوام بی بە هونەری خۆت نەمانویست تۆش دڵ نیگەران بکەین و تۆش دیاری خۆت وەرنەگری بۆیە پێت ئەڵێین ئەمە دیاری کۆمپانیای دڵ بایە دیسان دیاری هەیە. دەست خۆش زۆر سوپاس ئەوەشیان هەر دیاریە بەڵێ. بەڵێ کەواتە بڕێ پارەشیان بۆ مەهتاب عەفوو هانیوە؟ پارە نیە شتی دیە شتی کێ؟ بەڵێ ها وامزانی پارەیە دا باشە مەهتاب بەڵام دەڵێ من بەشێک عەفوو ئەڤین خان بەلێ. زۆرن ئەوانەی کە جیاوازن بەڕاستی بەڵام هەشە لەوانەی کە جیاوازن جیاوازترە بەڕاستی من و و بەڕێوبەری گشتی کاک گاوارە ئەومان پێ جیاواز بوو لە هەموو ئەوانەی کە جیاواز بوون ئیدی

لە هەموو جیهانەوە دەست خۆش. زۆر زۆر سوپاس مەهتاب گیان زۆر سوپاس دەست خۆشی لێ ئەکەین بەڵێ بینەرانی بەڕێز ئەچینە لای ئەم ڕیکلامەوە ئەگەڕێینەوە لاتان بە هاوکاری سپۆنسەری سەرەکیمان پڕۆژەی فامیلی فان. گوندی ئەڵمانی دوو دەستپێکرا، ڕووبەرەکانی ڤێلاکان سێ سەد و شەست مەتری، پێنج سەد و شەست مەتری، حەوت سەد و پەنجا مەتری، هەزار و چوار سەد و دە مەتری. ئەم پرۆژەیە پێکدێ لە سێ سەد و بیست شوقە و سەد و چوار ڤێللا. دیمەنەکانی پرۆژەی گوندی ئەڵمانی.